Inter 2, Bayer Leverkusen 1. Minkejja l-VAR, minkejja l-arbitraġġ, minkejja l-pressjoni illi għamlulna l-Leverkusen, l-Inter wasalna għall-aħħar erbgħa tal-UEFA Europa League. Bravi Blues, bravi Blues. Ikolli ngħid li r-rebħa minkejja kollox it was kif jgħidu l-Ingliżi hard earned but deserved. Labna tajjeb, Anki jekk it-tielet goal ma riedx jiġi, vuol dire kellna avversarju ieħor li kien l-isfortuna biex konna traskurati biex il-goaler tal-Ġermaniżi laqa. Imma naħseb li rebħa kienet mistħoqqa l-aħjar tim rebaħ fil-ground. Skurjajna darbtej kif edna permezz ta' Spidi Pizza Barella li beda tajjeb Gowl sabiħ ukoll tal-Lex Cagliari, imma li mbagħad ir-rendiment tiegħu beda jnaqqas fil-tieni taqsima, forsi lejja wkoll bdiet tagħmel tagħha. It-tieni gowl ġie minn għand dak il-plejer immens kbir u enormi Il-ħanżir Romelu Lukaku għeb il-ħaqq. Minn għalija dan huwa 32 gow. Ma dan oħxon hu, dan oħxon hu. Grande Romelu, tijom il-daw, tijom il-daw. Insomma, il-Leverkusen naqsu d-distak permezz ta' Havertz, Kellu jtina ġiex penalties imma l-VAR ċaħdithom, ikolli nammetti li kienu raġunijiet ġustifikati għalfejn iċċaħdu, Valdieri imma insomma logħba tajba, rebħa meritata, ħadt gost illum ukoll Lukaku li kien tajjeb, kien tajjeb Godin, Barella li beda tajjeb imma mbagħad Leja bdiet tagħmel tagħha sakemm weġġa' ukoll Alexis Sanchez kien tajjeb nispera li m'hemmx injuries gravi għaliex għandna bżonnu għal-logħba li jmiss għal-logħba li jmiss. Ehm, x'iżjed? Voldieri Bastoni li kellu logħob enormi llum rnexxielu wkoll jikkontrolla tajjeb il-fenomenu Kai Havertz li issa jista' jdabbar rasu lejn Londra bil-kwiet. Eh, Is-soltu Gagliardini, delużjoni, delużjoni, voto 4, voto 4 e mezzo, ma insomma. Loba merbuħa meritatament, issa għada nistgħu nqogħdu relax, Naraw il-partita kontra, anzi l-partita Shakhtar Donetsk kontra Basilea u naraw min minn dawn it-tnej ser ikollna nħabbtu wiċċu miegħu bħal llum Ġimgħa nhar it-Tnejn 17 ta' Awwissu fid-disgħa fl-istess ground ta' Dusseldorf bit-tama illi l-injury ta' Sanchez ma tkunx gravi u li t-tim jibqa' kumpatt. Jiena ma rridx nara kbir imma wara din ir-rebħa qed nibda nemmen f'miraklu Mingħajr ma ninsa li n-naħa l-oħra tal-polza għandek il-Wolves u s-Seville li huma ġiex timijiet tajbin u bħalissa l-logħba għadha għaddejja għinu nirrikordja l-video, il-Manchester United li huma l-Manchester United. Dvoldieri n-naħa l-oħra tal-polza għad hemm it-timijiet it-tajbin X'aktar mhux tim li tarmih għandu l-esperjenza Ewropea, l-istess il-Basilea għalkemm jiena nemmen li se niltaqgħu mal-Ukrajni imma diri ħuti interisti saqajna mal-art. Saqajna mal-art imma hemmhekk qegħdin. Għaldaqstant, moħħna hemm wara t-tim u Minkejja kollox, Yes We Can, nemmnu. Inkitbu fuq dal-istazzjon ta' YouTube għal iżjed video jew logs fejn jidħlu logħbiet tal-Inter u Formula Wieħed fost l-oħrajn, klik klik klik, kontribut ġurnalistiku fuq Facebook, klik klik klik, Antonello Sports Blog il-paġni tagħna. Live gaming fuq Twitch, klik klik klik, eh, l-istazzjon tagħna ta' Twitch, l-erba' jew l-ħamis ser ikollna wkoll sessjoni ta' live gaming suppost. Like ukoll il-paġni tal-kollaboraturi tagħna ejabet.com fejn fihom għandna eh, nsibu l-aqwa kwoti fejn jidħlu futbol Ewropew, Velocity Sports Racing, il-kollaboraturi tagħna fejn jidħlu Formula 1 virtwali, klik klik klik, kif testu minn l-affarijiet kollha, għamlu li xjatel tridu. Il-lejt tajb ħbib u bħal dejjem forza Inter per sempre.